Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh, sayğılı din qardaşlarım! Bugünki bizim Ramazan nasiatımız Ramazan ayınıñ soñki on künleri ve Qadir gecesi aqqında olacaq. Bugün Ramazan ayınıñ soñki on gecelerinde olğan nimetleri aqqında aytmaq isteyim. İlk evelâ, biz mubarek Ramazan ayınıñ soñki gecelerine yetkenimiz içün Allahqa biñ şükür deymiz. Müminlerniñ anası Ayşeden bildirilgen hadiste aytıla, Ramazannıñ soñki künleri başlağanda, Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem quşağını sıqıca sıqıp, yani daa da büyük ğayretnen Allahqa ibadet ete edi. Geceleri yuqlamayıp keçire edi, yani namaz qılmaq içün, ve öz qoranta azalarını uyandıra edi. Bu hadisni El-Buhariy ve Muslim bildirdiler. Bu soñki gecelerniñ arasında Qadir gecesi olğanı daa da ziyade qıymet qoşa. Allah Taalâ Ad-Duhan suresinde bu gece aqqında böyle dedi.

Anas ibn Malik bildirdi, Ramazan ayı kelgende, Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dey edi, Aqiqaten, bu ay keldi sizge, onıñ içinde biñ gecelerden yahşı bir gece bar, bu geceni qaçırğan bütün onıñ nimetlerini ğayıp eter, ve bu geceniñ hayrından mahrum insandan başqa iç kimse mahrum olmaz. Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi, Qadir geceni ibadetlerde keçirgen, sevap qazanğanına işanç ve umut etken adamnıñ bütün keçken günahları bağışlana. Peyğamberimizniñ sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde Qadir geceni ne zaman qıdırmaq mümkün olğanı aqqında çoq hadisler bar. Meselâ, Qadir Geceni dua oqup, namaz qılıp ve hayırlı işler yapıp, Ramazannıñ soñ on künleri arasında tapıp keçiriñiz. Başqa hadiste, Qadir Geceni Ramazannıñ soñki on künleriniñ tek künlerinde qıdırıñız. Başqa hadiste, Kim Qadir Gecesini qıdırsa, onı soñ yedi künlerniñ arasında tapsın. İnsan bu geceni qaçırmaq istemese, Ramazannıñ soñki on gecelerini bütünley ibadetlerde keçirmeli. Qadir gecesinde oqulğan duanı hatırlatmaq ister edim. Ayşe anamız Peyğamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Resulallah, eger men Qadir gecesini tanısam, men ne aytmaq keregim? dep soradı. Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle cevap berdi, De ki, Allahumma inneke afuvun tuhibbul affe fa'fu anni, Ya Rabbim, kerçekten Sen bağışlayıcısıñ, Sen bağışlamağa sevesiñ, meni de bağışla. Qıymetli din qardaşlarımız, biz sizni ve eñ başında özümizni bu soñki on gecelerge degerli qıymet kesmek çağıramız. Allahu Taalâ Ramazannıñ soñ künleriniñ yerine olarnı ibadetlerde keçirgen insannıñ bütün günahlarını bağışlay. Onıñ içün keliñiz bu qıymetli künlerge ayrı diqqat berip olarnı ğayretnen keçirmege tırışayıq. Yüce Rabbimiz geceleri ibadetnen qaim etip, mubarek Qadir gecege rast kelip, onıñ içinde olğan qıymetine, faziletine, sevap ve mağfiretine nail olmağa epimizge qısmet etsin. Kelecek Ramazan nasiatlarımızda körüşmek üzre. Esselamu aleykum ve rahmatullahi ve berekatuh.